Кадерле милләттәшләрем, бүгенге дәресебезне без үзебез Аллаһ Субхана Тәгалә белән бәйлибез, ниятләребезне төзәтәбез һәм башлап җибәрәбез. Бисмиллаһи рахмани рахим. Бүгенге безнең хәрефебез тә хәрефенә өйрәнүгә багышланган булачак. Тә. Тә хәрефе. Һәм карап китәбез, ничек языла соң тә хәрефе. Тә хәрефен язар өчен безгә сызык кирәк булачак. Тә хәрефе сызык өстендә урнашкан менә шушындый көймәгә ошаган бер хәреф булачак. Аны көймәгә ошатырга була, көймә. Тик ул көймәнең нәрсәсе бар? Ике күзе елкылдап тора. Ике күз елкылгап торган кебек, аның ике ноктасы бар. Э, алфавитта аның исеме Тә. Тә. Тә. Тә хәрефе. Аның биргән авазы Тә. Һәм ул нечкә аваз. Нечкә аваз. Тә хәрефе сүз башында әйткәнебезчә, гарәп хәрефләре һәрвакыт сүз башында һәм сүз уртасында һәрвакыт алар җиңеллеккә омтылалар. Менә бу да тә хәрефе дә үзенең көймәсен полностью сөйрәп йөрми, аның яртысын ала да, яртысын ала һәм шушы ярты өстенә үзенең менә шушы күзләрен урнаштыра. Менә шушы бер бәләкәй генә ыррагагын ала да, шушы ике күзе белән йылкылдатып сүз башына килеп баса. Һәм менә шушы урыны белән ул инде тоташкан була үзенең артыннан килүче хәрефкә. Сүз уртасында, без бит инде уң яктан язып киләбез, сызык буенча киләбез, аннары әз генә өскә күтәреләбез дә, менә шушылай тагын борылып сызык буенча китәбез. Ниндидер ыргак кебек бер әйбер барлыкка килә. Һәм менә шушы ыргак өстенә без ике нокта куябыз. Сүзнең уртасында тә хәрефе менә шушындый кыяфәттә басып торачак. Ул менә бу урыны белән үзенең алдагы килгән хәрефенә, менә бу урыны белән арттагы килгән хәрефкә тоташкан булачак. Сүз азагында ул Тагын үзенең матур кыяфәтен алачак. Тә хәрефе әлифбада нинди кыяфәттә басып торса, шулай басып торачак сүз азагында. Һәм менә бу урыны белән үзенең алдагы килә торган хәрефкә тоташкан була. Хәзер инде карап китик хәрәкәләр белән ничек укыла. Беренче хәрәкәбез безнең фәтха. Һәм ул без белә торган Ә авазын бирә. Ә, тә хәрефе нечкә булгач, нечкә, тә хәрефе нечкә һәм фәтхе безнең фәтхе белән ул укыла тә дип. Тә. Тә.

Тә-ти-ту. Калды безнең сәкенебез. Язабыз тә хәрефен сәкен белән. Менә шушы тә хәрефен укыр өчен алдына нинди дә булса хәрәкәле хәреф кирәк дидек. Без алабыз хәмзаны фатха белән. язып куябыз әлифне, аның өстендә хамза, аның өстендә э, язабыз э, фатханы һәм укыйбыз әт, әт, әт, әт. Сәкин белән т хәрефен әйткәндә т, т, т дигән ниндидер менә хава белән чыккан сыйфаты бар. Әт, әт, Әт, әт. Тә, ти, ту, әт. Тә, ти, ту, әт. Тә, ти, ту, әт. Һәм бу безнең татар телендәге тә хәрефеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Инде китабыбызда 13 биттә безнең тә хәрефенә каралган күнегүләребез бар. Шуларны укытып, укып китик.

Муриртум. Муриртум. Муриртум. Инде безнең дәресебез азагына якынлашты. Бүгенге дәрестән без нәрсә аңлап китәргә тиешбез? Беренчедән, безнең тә хәрефе, ул безнең татар телендәге тә хәрефеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Менә шуны төшенеп калырга тиеш. Ничек без татар телендә тә хәрефе белән сөйләшәбез, тәрәзә, туган кебек сүзләрдән ничек, нинди хәрефләр белән, нинди авазлар белән сөйләшәбез, гарәп э, телендә дә менә шушы ук аваз белән без сөйләшергә тиешбез. Коръәнне дә шушы аваз белән укырга тиеш булабыз. Икенчесе, язганда, ул һәрвакыт сызыкның өстендә генә булачак, дидек, һәм гади хәреф, аның тоташкан урыны уң яктан да булачак һәм сул яктан да булачак. Ул гап-гади хәреф, дидек. Һәм өченчесе, без аның нечкә хәреф икәнен һәрвакыт исебездә тотырга тиешбез. Тә, ти, ту, эт. Әгәр дә сез бүгенге дәрестән шушы әйберләрне яхшы итеп төшенеп калсагыз һәм шуларны яхшы итеп аңлап калсагыз, сез инде бу, бу дәресне бишлегә үзләштергән буласыз. Әссәламегаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.